way back in the campaign time 2016 na maa ma se yɛntumi nyɛ ne saa bere yi gye sɛ ɛkɔ yɛn anim ansa so he lacked that confidence na that time no sɛ ɔbɛtumi because he looking at the economy and then uh, eh, your, your financial position ne adeɛ na ɔhu ne sɛ wei deɛ ano ɔden ma me dodo but you got a leader who had that courage and that charisma sɛ sɛdeɛ tie biara no yɛbɛyɛ ana wɔtumi anya that courage na tumi ayɛ dɛ ayɛ ayɛ implement ɛna de challenges aba then we solve the challenge and move on mm. nti wɔyɛ adeɛ wɔte dɛ kyɛ na asɛm no ase nti sɛ wobɔ n'aba so sɛ nanada ayɛ adeɛ sɛ wɔde firi sɛ gyaba sɛ ɛnneɛ na ɔma ni agye na mmom wɔanyɛ adeɛ sɛ wɔkɔ gyee sika yɛmfa nkɔyɛ cathedral ma yɛabɔ kaa yɛ amena deɛ a na ɔmbɔ wokɔyɛ ddp ne adeɛ na ɛndeɛ na ɔmo bu afu ɛn na wobɔ aban akyi but woyɛ ka kyerɛ aban sɛ watumi ama free shs aba no deɛ ɛndeɛ wɔni agye ne yɛbɔ ɔba pa so a wɔni agye ne yɛka wo weakness deɛ a wosu no that is how it should be yɛyɛ nipa yɛwɔ mmerɛyɛ yɛwɔ ahoɔden ɛno nti no sɛ wohu sɛ yɛwura mpiani ɛndɔse ma ama nyina certain way a na nka sɛ wagu party wagu party sɛ ɛyɛ ɔman no ne yie yɛ nti ɛne ne yie mu nti ana wɔyɛ saa and that is good because sɛ nka wo tie panyin asɛm a anka nnuru baabi a ɛyɛ dɛ aduru no kebi kora nkama lusu election no o ti ase hmm. ka mo start yɛ mo yɛ ne ma biara mako ti aberewa aberewa ka kyerɛ mi sɛ daabi ɛwɔ fie o nkɔla no kɔba a asɛm a wɔn ka nie ebi a wɔde wɔwɔ ti wɔfɔ wi mu nti wɔnte hwee hmm. nti to bo ase mɛ nye ne sei fafa ha mo ayɛ gangare a mɛma mo abɛti kyɛ sɛ mo na mo sika ba mo ho ana kyɛ sɛ mo yɛ na mbɔ yɛ bi na kunkuro kunkuro kunkuro kunkuro o de akɔhwɛ wa wi afe na wɔbɛka sɛ nti institute mu deɛ he talk about fairness he talk about fractions in the party mm. sɛ wɔafiri ha ana me na meyɛ sei ne ase isi ana ka nka bi ka nka bi o asɛm no baabi yɛ kɔkɔkɔsi no nyinaa fairness ne fractions ne yɛnkɔ mmara nyinaa no yɛ ka nka bi no ka nka bi no yɛ me na meka me na meyɛ eh, somasi anaa ɔbɛnten yɛde bɛyɛ e wopɛ o wompɛ o e ne ɛbɛyɛ nti saa no yɛ saa no a na wo so afodi wo hands na wohwɛ mm -hmm. Onua se yɛrebɛfa A nti yaa mekae sɛ I think in twenty seventeen eh I forgotten the the media house that I went one of the top eh eh NPP
person ɔse papa no se eh ɔpɛ sɛ ɔyɛ free SHS nti kwan biara so ɛno ara na yɛn nyinaa ɛwɔ sɛ yɛyɛ na ne nsɛm no bi wɔ hɔnom a ɛyɛ den but sɛdeɛ ɛteɛ no deɛ ɛwɔ sɛ yɛboa no na yɛka no saa na yɛyɛ na mese ah I'm not saying sɛ me yɛn implement phrase ɛkyɛ sɛ o but sɛ papa no sɛ yɛn nyɛ na sɛ ohun sɛ adeɛ no a yɛɛyɛ no. constructively ɔsɛ ɔcriticise a you do that. criticizing ɔsɛ dabi dabi eyi wokɔ kasa asɛm wei di a on air wokɔ kasa asɛm wei si yɛn na kɔkɔ kɔfa asɛm aba dabi dabi ɛwɔ sɛ deɛ ɔka naa nam sɛ na mo yɛ saa deɛ a ɛne ɛne ɛne ɛne ɛno nso so a na ɛde ayɛ dɛ ebepie because they were not able to criticize constructively. papa se, papa se, papa se, ɛna yɛde papa se, papa se, papa se saa na zim. Chairman, meda ase ma me ma me saa mo amra hɔ sɛ saa brɛ no de no no no no no yɛ mpi no no ka ho no ka ho bi da bia mpɛ sɛ meka me wura ba de ba bɔ ne ba bɔ ne sɛ mo a you see wo firi party no mu nyɛ mfie mmiɛnsa mfie nan o party wo firim dabɛn ebia na ebia na bisa mo ase ka papa sei ne bi o

nti aseɛ wa nde deɛ bi wɔ hɔ yɛ stubborn papa sɛ nya bɛsi wɔ asase so kyɛ sɛ you need consistent eh, to make sure sɛ watumi ara na watu ase because adeɛ no ɛto no bo ase afifi ɛna anyini ɛna aso aba ɛna aporo agu ɛna nso akɔ so de nyɛ adeɛ ɛda fam nti nneɛma wɔn yɛ no nyinaa no sɛ ɛho bɛtumi aba mfaso ama mu a gye sɛ the next bɛyɛ sixteen to twenty years so ho because ɛnyɛ yi sisa ɛnyɛ yi because oh i'm telling you for a fact the next
bɛɛ bɛɛ twenty years
ɛna wɔn atumi adele with ɛna sɛ deɛ ɛkɔ so wɔ party mu nneɛma mmienu mampanin kofo aka ho asɛm factions. ɛne eh, fair play a ɛni hɔ nti dade nti adeɛ wɔyɛ 20 years ɛna ɛna ɛna ɛna ɛbuilde na na ɛfiri hɔ ah. fashion samoa ɛne fair play no ɛfiri hɔ wokaa na naano yiaa sɛ alan deɛ ɛsɛ yɛkɔtu nnipa ani yɛno ɛsi eh, naano yiaa yi bantoma ha yɛ adeɛ ne si yɛ
akoma fm 87.9 kumase anaasɛ ɔkaa sɛ atwa nneɛma a ɛkɔ so underground ɛne nneɛma a asɛm a stika ka yi ɛnyɛ asɛm a ɛsɛ sɛ mpanyinfo nyinaa bɛsom yeyeyeyeyeye God, they are doing that because of a, a, a, a candidate. A candidate. Mm.
What does it? ɛsɛ mo nya abotere na mo ne ne trans nsɛm a ɔka mo ayɛ analysis wɔ nipa no bɛhyɛ ase aka koraa ɔno a di kan ɛma kind of disclaimer bi on it. ansa na ɔrebɛka asɛm but hwɛ sɛdeɛ wɔn asi asɔ asɛm a yɛka na wɔn twist no just to just to to to the advantage of your one person abɛdi akyire baako syndrome no a da biara meka no ɛne yɛ problem abɛdi akyire baako syndrome wode aseɛ nti saa yareɛ no amfiri hɔ a ɛbɛyɛ very difficult sɛ mpp foɔ no bɛtumi akɔ ɛyɛ individual bi na if sɛ individual bi na ɔbɛyɛ the key target Hwɛ ɛna maame ama na ba saa maame anaasɛ you think that party no na maame nka ayi baako hwɛ kofoɔ president kofoɔ bi gyina ha ɛbɛka sɛ mo to aba a wokae obɛgyina ayi ɛɛ jubilee park no na nyɛ jubilee park overhead yi so a ɛ- ɛkɔɔ yi

It become an arch enemy. Ɛna asɛ wɔn mo yɛ saa de nyinaa they didn't go just na hwɛ hwɛ ka agyapadeɛ book no na hwɛ adeɛ. Sɛ ɔka agyapadeɛ book no a ɛma wo te aseɛ nneɛma a ɛrekɔ so no nyinaa because wɔn mo sɛ they wanted to take the commanding heights of the nation the commanding heights because hwɛ agyapadeɛ book no a wote aseɛ asɛ yawele oh no ne nyinaa na fi hɔ ɛyɛ dɛn deɛ yii party office kɔ yɛ jubilee house. Office na esi hɔ kwa o. Ɛsɛ nkura na edi mu agorɔ, ɛsɛ de edi mu agorɔ, nobody knows. Ɔbasa ne nyɛ ɛsɛ Jubilee House na na ɛhyɛ. O de ase, ɛhɔ na instruction, ɛhɔ na instruction ne nyinaa firi ba. Na ne nyinaa nam ka sɛ, their festa na awura nipa mu. Ebinom nso anya mu sika de ayɛ nneɛma. Eti kyerɛ sɛ ade yɛahyehyɛ adeɛ no ama adeɛ no atumi akɔdu stage bi a. Ɛna ɔka sɛ wokeka ne nyinaa bom a, ama the soul of the party no afiri mu. Partner kra.

Menim sɛ Nyame yɛ adom ne ɛba a, hwɛ Alan, obi a ɔnya mmaeɛ, ne book, Great Transformational Plan, yɛ no, nneɛma papa ɛwɔ mu biara no, yɛ no na sɛ NDC abɛn ɛbɛtumi akɔ n'anim a, wɔn de yɛ. What I say? Because how can you sit down at this material moment? Say, wobɛtumi ayɛ constitutional review a, wompɛ kwan a wobɛfa so a wobɛtumi ayi independent constitutional bodies a wɔn ho nni ase ɛnkɔyɛ sɛ aban ɛna ekura biribi mu kɛse ɛno kɛse asoma na ano kan na ɛmɛ yɛ paa. So you have problem with the the membership of that uh, committee no ɛn sa. No independent constitutional body na yi yɛ a yɛn no no wɔn ayi wɔn awie nti ɛnyɛ nipa baako nipa no bi firi academia. Ebi fi the religious institutions, ebi firi ayi kura ayifoɔ nyinaa ka ho ayi PWDs and all other people a wɔn wɔ ɔman mu a ne yakeka ka wɔn mu abom because ayi ahemfo nyinaa ka National House of Chiefs wɔn mu na yɛde asɛte saa independent constitution ayi no sɔrɔ ayi second chamber no hmm. nti wɔn na ebetumi ayɛ analysis na wɔn eighty seven point nine kumasi ayi interview no wɔn ho sɛ wei sɛ na ɛfata sɛ yɛde no yɛ. Enti sɛ mfie nwɔtwe na ɔbɛdi a, ɛsɛ sɛ mfie nwɔtwe na ɔdi. Yɛyi no awie. Obiara ntumi nsesa no. Wobɛtumi akɔ ayi US akɔ akɔyɛ saa deɛ ɔsɛ. You can do it there. Obiara ntumi nsesa no. Sɛ sɛ wɔn sɛ wɔn mu nya nwie wɔ koraa no, wɔn akɔfa ayi ɛɛ electoral commission di aba bɛtum. Mm. So wɔn start wɔn wɔn wɔn wɔn test waters no. To me, it's not the best because for now. Electoral commission no a mo yɛ no sɛ he is not fit for fit for uh, job no. Fit for purpose.
Wɔn atumi ama abɛto aba ama mo anya such a yi.
Ɛdi ebiem na mo nhwɛ sɛ wɔntumi. Wɔnyɛ fit for purpose. Ɛdi na wɔbɛtumi aboa mo ayɛ fit for purpose. Is it because sɛ nneɛma ohia mo nfa nkɔɔ yɛ anaa? Anaasɛ deɛn? Ɛna ɛsɛ mo yɛ a ɛbɛtumi ama ayɛ fit for purpose. Mo provide saa yi no. Ne tabs no wɔkɔ na mo yi foforɔ a waba. yɛbɛtenatena ho ayɛ saa akokoasa akokoasa politics wei ɛne not fit for purpose ne saa nneɛma wei sɛ nyinaa wobɛhunu ara no na kyerɛ sɛ yɛ time nyinaa ne yɛspɛnde wɔ ho na nneɛma papa a aban no yɛ na ɛkata so ndc baa yi i can tell you sɛ for the past six months no nneɛma ɔma yɛ no eight years a ɛyi npp tena abɛn mu no Akuma FM 87.9 Kumasi. Zamwa.
I'm telling you, wɔn mu di nfa nkɔmpɛ. o de aseɛ. six months. six months ɛnyɛ wo deɛ sɛ na wɔn eight years mu yɛsi biribi de hair cut yɛsɛ hair ɛyi etwa nkurɔfoɔ ti ebinom afa ho awuo na wɔn ni kurom a ebinom afa ho papa yi papa dɛbi kana san dɛ mmea dɛbi a kama wɔsi yɛ wuo mpanyinfoɔ papa yi o. wote ase wakɔgye nipa no sika ɔno wabɔ no bra de ne sika atoɔ wɔsɛ mafa the next thirty years and eh, fifteen years mɛtua ama wa wate asɛm wei bi da obi de ne sika abɛto ayi o na nka nyɛ hwee koraa fa adeɛ ma nafa fa so wɔsɛ mafa ne biribiara the next fifteen years mɛtua ama ama the first time in the history of this country ha sɛbisɛbi esikafoɔ ne well the middle class akɔ demonstration first class first time in the in the history of this country the middle class ɛkɔ demonstration wate bi okurum ada nti sɛ wohwɛ saa nneɛma wei sɛ nyinaa na ebinom akyɛ sɛ wɔn asi wɔn pie bo sɛ yɛ yɛ deɛ pɛ ne yɛbɛyɛ we don't care about anybody don't care who the one wobaeɛ no a yɛde aba amammuo no ma wɔn nnipa a wɔn ɔman mu ti yɛde ama wɔn ɛnyɛ ghana ɛyi no ɛnyɛ ghana plan ɛyi no yɛ map no ti yɛde aba ɛyi no ma wɔn.

Mm. Mo nso so mo deɛ mo nyɛ mo deɛ yi. Na eduru hɔ a yɛhwehwɛ mo a yɛhu mo. Ɛnyɛ saa neɛ mo ma yɛ mo ma yɛ options na ayɛ kakraa bi. Yɛnkɔ benkum anaa kɔ nifa. Ampani nkurɔfoɔ sɛ sɛdeɛ party kɛseɛ bi a ɛsɔre kurom a sɛ mo hu yi ɔsɛ mi mmɔ party bi adi. Ɛnna wɔn wɔ yi. Nti yɛahwɛ yi a yɛn nso yɛbɛ abɛka ho bi. Ɛno na ɔde too dwa. Mampanin Kufoɔ nsɛm no deɛ ɛyɛ heavy. I wish sɛ mpaninfoɔ no nka wɔn nam a wɔtu wɔn car na wɔn kɔ party meetings a na nka wɔn de ahyɛ mu na wɔn tie sermon na nka wɔn tie tiaa wokɔ wonuru dɛm hɔ no na wadwen wa fine tune wadwen ti wo wo di nkɔmɔ a wodi party nkɔmɔ nyɛ individual wonhwɛ benkum nka sɛ ɔyɛ a meyɛ yi koraa no ɛyi asom asi nti wei a meyɛ ɔbɛnten nti na yɛahyɛ da sɛ sɛdeɛ bisamu aka yi a na wɔka sɛ syndrome bi wɔ party no mu ɛno na akɔyɛ problem yi well chairman ma yɛntoa so na yɛnhwɛ yɛba abɛhwɛ um, the illegal mining bit on the fight uh, mahu videos bi a hanabisiw asae asa tie sim ɛwɔ region yi mu bio a asa bɛyɛ another operation Na Chairman, ma me ma me ma me musa o the commitment to to dealing with this issue because mekae sɛ Lands and Natural Resources Minister ka biribi sɛ two Akoma FM institutions a ebetumi 87.9 aboa in this Kumasi. fight
with the ministry ɛne aban no leading or supporting from All Angles yɛ The Chiefs anaa The Chieftaincy and the District Assembly, DCAs. But as we speak, we cannot say sɛ yɛn suo no ani ate. Uh, invasion, sɛ nkurɔfoɔ awura yɛ forest mu no, they are still doing it. I mean, uh, uh, we are not getting things right. Na ano deɛ obi ka kyerɛ me sɛ bɛɛma adeɛ no yɛ kɔ kɔ hu deɛ ɛkɔ so no deɛ a yɛntumi. Akoma ɛfɛ eighty seven point nine kumasi. Na yɛntumi nti yɛn nyaa yɛn yɛn yɛn nyaa ma yɛn nyaa ma yɛn nsaase ne yɛn nsuo ne these are three areas government ɛsɛ ɔ ɔ target because sɛ hɔ no. otumi clear hɔ a, the rest ɛbɛyɛ legal a yɛbɛtumi a go through process ne ade. Road side, water bodies and then our forest reserves. Still, amanfoɔ gu so a wɔn invade. Na ano eh, report ɛbaeɛ sɛ wɔn atumi a clear binom. Still, wɔn clear Akoma ne bi FM nso fa ho eighty seven area. point nine When you go Kumasi. to s- those areas, Apramprama forest, you go there, people are still there. Na ano yɛ ara no, They went there, uh, operation ɛkɔɔ so wɔ hɔ, they had people to arrest. I mean, wh- what is it, chairman?
Okay, uh, so John, I think that uh, it's a serious problem. Na asɛm a woka yi no, ɛnyɛ ɛnnɛ ana yɛbɛhu sɛ the chiefs, the DCs, and aban no uh, ɛyɛ the key uh, people who can stop it.

Saa nkorɔfoɔ no a yɛaka yi, during the past government, yɛkaa sɛ saa nkorɔfoɔ wei mu na yɛbɛtumi aboa ama adeɛ no ayɛ. And now we are still saying it. The chiefs have not been changed. Saa nkɔm, but eh, mehu ne sɛ, sɛdeɛ yɛahu solution ne sɛ, ɛkwan wei na bi a yɛfa so a, ɛbɛsɔve adeɛ no. Ɛntumi nyɛ. uh, an event sɛ meka sɛ an event a yɛ te sɛ deɛ ɔmo yɛ gigigigi wokɔ forest hɔnom no yɛakɔ sizi excavators ne ade na ɔmode yɛ adwuma no nti therefore nsuo no ani bɛte don't forget that nsuo no ɛtene firi baabi ɛna ɛbɛsene kɔ nti sɛ wokɔpam ɔmo ɔmo wɔ middle na atifi hɔnom no ɔmo da ho tu a still ɛbɛba abɛsen akɔ. Ɛna wokɔ atifi hɔnom nso so a, na wopam wɔn na Middlefoɔ no nso ayɛ dɛn? Mhm. Aba. Nti, if sɛ yɛnim sɛ. Akoma FM ɛɛ, eighty seven point nine this Kumasi. is ɛne ɛɛ ahemfo no bi ne adeɛ na ɛhyehyɛ mu a, na me no wohwɛ wotie wofolo a, yɛwura ɛm sɛ yɛaworɔworɔ ebinom mpaboa koraa. Mhm. Sɛ ha because of saa mining issues yi a mm. nti it tells you sɛ uh, mpanyinfoɔ yɛ dɛ ɛredi saa ade no ho dwuma na emu mu no political lens na ɛwɔ wɔ mu no mhm. ɛna ɛwɔ sɛ aban no ma n'ani yɛ den ɛwɔ ho. ohun because. political lenses a wɔn. nyɛ mi ka political lenses na. akoma ɛkɛ ɛyɛ ti sɛ mi kɔ mɛ ɛyɛ kɛ ebi a mi ka sɛ yɛn yɛ sika five hundred ne thousand ne two thousand no yɛn fa nkɔ hɔ o. Mhm. tell am say ayi eh, eh, excavator ɛnyɛ fifty thousand anaa twenty thousand asɛm. you talking of millions of cities. wɔn o nti nyɛ ɛɛ sɛsɛ bi kɔkɔhwɛ apaa bi na ɛyɛ adeɛ no.

Stop the operations ɛne nipa no ntena ase ne ɛnkasa because deɛ adeɛ no kɔ no ayɛ te sɛ yɛdigidigidi saa ne akɔ ɛkɔ yɛ ne akɔkye I think ɛnora sɛ ɛnora akyi mi hu sɛ eh, Chinese fo bi ɛne oh, adeɛ nti Chinese fo no ɔmo yɛ ɔmo yɛ one million ɛwɔ kurom ha a ah, yɛakye chinese akye chinese akye chinese yɛakye chinese still adeɛ no yɛnkyi nwie da still adeɛ no so kɔ so Nti until when? Akoma ɛfɛ, Nti me deɛ 87.9 m'asɛm ne sɛ we need to crack the whip. Sɛ obi yɛ panyin a political will sɛ ɛ, ɛ, ɛ, a, ɔmanpanyin hu sɛ no, Kwaku Manu na mehu sɛ adeɛ wei odi ade n'anim. Because if you lay down your investigations a wode w'aso toto fam a wobɛhunu sɛ ah saa concession wei yɛde maa ɔbɛnti anaa panyin sei ɛna akɔdi wei mu na wɔde yɛ sei. Nti ebia yɛagye afiri wo nsam. But you see when they are giving reports Wohunu sɛ some of the reasons no a na anka yɛnkɔ mu a na kane no na wɔyɛ mu adwuma no, wɔatumi agyegye bi? Anaasɛ ɛnyɛ wɔn meboa? Good. So nka yɛnyere yɛn ho, yɛka ho asɛm yi a yɛkɛn a yɛkyerɛ adwene na yɛpɛ solutions no, wɔn ntie. Na sɛ na yɛ twenty na wɔagye mu five a, continue. Nti nka ebi a nka aban no nya bɛyɛ one year no, na sɛ nka na yɛ twenty reasons na wɔn awura mu a nka ebi a aka two. Na yɛhunu sɛ there have been an improvement and a good improvement nso a ɛbɛtumi ate so because yɛkɛn no sɛdeɛ me na meka sɛ is an ɛnyɛ event wontumi nyɛ no one time sɛ makɔ sizi wɔn nti ɛno ano no obiara nyɛ adwuma wɔ hɔ bio yɛwie wodan wo ho kɔ a people go back nti what is the way forward ɛnyɛ saa sakolafo yi a mede bi ansa na mefrɛ wɔn Eh, eh, mo from sɛ blue deɛn deɛn fo yɛ a mo na kasa mo.
Akoma ɛfɛ eighty seven point nine Kumasi. Deɛn ɛna ɛbɛyɛ but if they can start working on sɛ adeɛ no yagye reserves no bi baabi a nikwa sɛ ɔkɔ no wo a wɔkɔ obiara no yagye yɛ seize amanfoɔ bi licenses ɛne ɔtietie mu a there are a lot of people a companies a yɛgyegye wɔn licenses ne adeɛ a wɔn ntumi nyɛ adwuma no bio which is good. nti kakra nkakra nkakra no sɛdeɛ meka sɛ it's not an event but it's a process wɔn nfa saa process no na this is a wɔn appoint wɔn sisi yɛ a wɔn so within their municipal or their district saa adwuma no kɔ so a wɔn ntumi nyɛ adwuma no yɛ nyɛ wɔn ani.
simple nfa mi nya time.
one of the tax no yɛ clear sɛbi a wo wo wo district yɛ galamsey wɔ hɔnom Enti yɛnim sɛ forest A, B, C, D wɔ ha ɛna amanfoɔ yɛ wɔ mu. Enti w'adwuma baako a wobɛyɛ ne sɛ wo deɛ wonya MP ɛna waka sɛ mekɔ Nkran, mekɔ parliament. Wo DC yi deɛ yɛne wo na ɛte kuro no mu nti nea ɛkɔ so wɔ hɔ biara no wonnim. Enti sɛ ɛba na galamsey no wo da ho wɔ hɔ na ɛkɔ so na wontumi ncontrol na wontumi nsi ano kwan a, ke ɛyɛ three months a masa ne yɛde wo tekiti ama wo kɔ fie ne yɛmfa deɛ wobɛtumi aba abɛyɛ mmɛyɛ. na nka ɛba saa no a, afei obi a ɔbɛba biara no, ɔbɛyɛ careful na yɛatumi ayɛ adwuma no ama no I mean yɛhu improvement na anyɛ saa na yɛtete ho tete ho tete ho sei a, adeɛ baako so ɛhwehwe m'aso na I want to find out gold board yi ho asɛm yi ne ade yi saa sɛ gold na wɔn tɔ no where do they buy it from?
Okay. So the last time I metie Same Gyamfi, ɔse they are now putting measures in place a ɔmo because ɔmo ntumi nyɛɛ lines nso adwuma nwieɛ no as to hwan na ɛbɛtɔ no ɛne baabi ɔmo bɛtɔ afiri no ɔmo ntumi nka sɛ gold ɔmo tɔ nyinaa no ɛyɛ from legal miners. because as you speak ɔmo de system ɛwurade ade na firi mi dɛ paa ɔmo de system ɔmo de in fact ɔno ankasa no mu to maybe we can get the audio sɛ mɛ mate na mɛ bɛ sɛ mɛ wu mɛ bɛ sɛ mɛ ti firi wɔ hɔ ɔse ɔse afei na ɔmo ɛbuild system a ebetumi aseparate na ɔmo atumi atarget sɛ these are illegal miners mm-hmm. and this is coming from this area mm-hmm. and this area no how many of them ni ama ɔmo license to operate mm-hmm. nti. Ɛno deɛ Asa the touch ɛna ɛbɛyɛ bɛyɛ month ni maybe about a month or something. Ɛno deɛ ɔmo ntɛ ɔmo ntumi nyɛ. Nti as she speak. Sɛ yɛ funtum fam. Ɔmo ɔmo ɔmo ɔmo ma na yɛ clear to Ghana foɔ ɔmo nhayidi biribi ara sɛ as she speak there was a dialogue sɛ mo make that comment sɛ as she speak so ɔmo ka sɛ gold ɔmo tɔ nyinaa ne from the right source as in legal miners a. na na ɔmo ɔmo na ɔmo anani no ani no yie nti from the end mm. the last time i heard from him that is what he said ɔsi sisi ano as at the time ɔka so no ɔmo ni system a ebetumi identify sɛ wei gold wey firi ha na ɛba wey firi ha na ɛba then they are building it they are now building that system ebetumi ama ɔmo ama ɔmo ahwɛ.
ɔmo ne sɛ nti sɛ obi yɛ illegal mining ɛɛ mm. eh, galamsey whatever na yɛ nyinaa yɛ kan a yɛ sɛ o ayɛ ti sɛ ɛyi ɛɛ ɛɛ. Wunim baabi a akorɔmfo wɔ? Sɛ ɛyɛ kurofo ne Colombia anaasɛ Haiti tɔn cocaine ne adeɛ, wunim ne nyinaa. So ɔho? Nti obi kɔgye obi fon a, na ɔde afa hɔ na wakɔ akɔtɔn. Bɛsan ama Colombiafo a na wɔabɛko ntɔkwa yi. Oh, dabi sɛ wei deɛ ɛyɛ public knowledge, obiara nim sɛ. Me, me, mente. Ayɛ sɛ wokɔ Tinka, na Tinka me, ti, hɔ metwa, oh, me, me anuanom wei deɛ. Aba.
ɛnɛ mmemba sɛm o ɔba sɛm o kuro fɔnfɔn ma kuro bi a yawa dano kan sɛmi ne ɛsɔti ni asɛmi duro mɛ mɛ ɛyà yɛn famuna na mi ka o se wa no kɔkɔ tia wa no kɔkɔ tia ɔhene ɔhene yasi wo yiri no yɛ kan na sɛ pia ɛbɔ adwuma yi wuli mi sɛ mi na fofoɔ ni wɔn ma i have been there three times you eh, talk about it yeah okay okay okay eti we know sɛ sɛ illegal fo no so ɔno no kɔ yɛ galamsey no na onya baabi ɔbɛtɔn na. still no adeɛ no ɛdɛ ne nyinaa ka ho bio mm. adeɛ no ɛdɛ bawo nim sɛ obi akɔ wia adeɛ adeɛ no ɔkɔ wia no wo ɔsan wɔ baabi ɔbɛtɔn no anya ho sika ɛdi deɛ a sɛ gya ho sere ɔkɔtu obɛnya baabi akɔtɔn akɔgye ne sika good nti sɛ wonim sɛ adeɛ wei a wokɔ yɛ yi woyɛ wie koraa no a ɛsa yɛ problem mhm. nka wakɔtɔ korɔ no deɛ mm. wote aseɛ anaa mm. mmara no nyɛ saa ne teɛ wokɔ wia obi adeɛ a deɛ ɔtɔɔyɛ no ɛne wɔn mmienu nyinaa no that's it but in this case na okotu galamsey na otu galamsey na illegal na ɔno ni ayi biara na ɔyɛ na otimi ba bɛtɔn because as we speak wonim sɛ still na no gold ni bi efiri ɔman mu illegally ebi mo tɔ efiri di firi ɔman mu nti same mo wɛ that ɔmo ɔmo nya issue license ni wia ɛhɔ na afei no. eh, ayɛ sɛ kokoo to yi when we yɛ yɛ kyew sɛ wode afa ha a wa smuggle then the laws would so be so wɔn kyɛ ɔn saa nneɛma ɔn sɛ ti o ɛ ɛ ti na mi mi mi ɛ mi submission mi ka mi ka constitution mi ka laws mi ka regulations no sɛ saa nneɛma no ɛnni hɔ nom a sɛbi sɛ wobɛtumi ate obi wokye na wakye no kwa te sɛ fɛn sɛ okadafoɔ yi a ɔmotwi moto ne mofɛn sɛ pragyafoɔ yi ɛmaa gidigidibiaa ni wɔ sɛ ɔmu mu ɔte aseɛ ɛyɛ illegal ana ɔyɛ nti sɛ wo ne ne kan sɛ nti polisi bi nhyia wobɛgye no 5 10 cities no akɔre baabi ɛna ɔmo nam mu nti yɛma mmara no sɛ mmara no yɛnyɛ ya yɛnyɛ wɔm spirit up because ɔde ɔno kɔtu galamsey no ɔyɛ saa nneɛma nyinaa ɔyɛ wie a ɔno onim sɛ o oh, adeɛ ɔyɛ a ɔde kɔ ha fa fa ha obɛnya ne sika na ɛyɛ na wakɔ wonni licenses Sɛ wahu ana wakɔyɛ adeɛ no illegal na wɔtu no adin koraa na afei gye sɛ ɔde kɔwura obi dam anaa de kɔfa dan bi akyiri na wakɔtɔn a ne nyinaa no can reduce adwuma no. Okay, so but, per, what, per what Akuma uh, FM 87.9 Kumasi. More extended deadline. Akuma FM 87.9 Kumasi. The as we speak, after 21st June no, yenya nya any communication from bia uh, eh, yɛpɔn a or try and speak to Eh, me nua Kwame, Kwame mi, eh, Prince Kwame Minka no mɛbusa no ho asɛm sɛ, how is it going sɛ ɔmo ma extension because the first one was na ɛwɔ sɛ deadline no na yɛ 21st May 2025 ɛna ɔmo extending no to 21st June yeah, 2025 yeah. ɛma ɔmo de sɛ they wanted to give enough time for uh, registration ne ada ne uh, framework a ebetumi aba na betumi aboa. Ɛnɛ yɛ twenty nine. Ɛnɛ ɛnɛ yɛ twenty eight. Twenty eight is seven point nine Kumasi. Possibly ɛyɛ adeɛ a watwe yɛn adwene si so a we need to find out from them whether sɛ wɔn atumi ayɛ ayɛ license ne nyinaa awie ayɛ issue ne nyinaa awie ama ɛsɛ obiara no a ɔnni bi no wɔn bɛ treat ne sɛn mmara no sesɛn we look at that chairman meda ase na mema Dr. Akwaba.

Akoma FM eighty seven point nine Kumasi. Ana na wonya nsɔre?
O ma sɔre mi sɔre three three am. Sɛ bi a ɔsɛ sɔre bi wɔ hɔ asɔre ba na asɛ nna gyinagyina wani so na woyɛ adeɛ na wuri fi ho na woto nko ne adeɛ a. Teacher deɛ na mi wɔ classes up to five pm. Saa. Ne wɔ sɛ prepare mi ho. Sɛ ma ka kyerɛ sɛ
ma mi nyɛ na mi nso mi mmoa. So wokɔ a na mi di w'akyi. Saa.
Na ɛho

research asɛm no nso time no nso mark mark the exam to do ne na nka me yɛ research boa wo e obi a wo sɛ jɔn hwehwɛ ha ma me yewe ma me ana abo akyi na medi akɔ school mu na ompɛ hey doctor samuel afiri hmm. anyway na yɛ ni nkɔmɔ yɛ na ayi from from eh, mampanin kofoɔ futuo bɛsi

architect sɛ ɛwɔ sɛ uh, panin bi esim na ɔma direction because I say ayɛ chastain. Akoma FM eighty seven point nine Kumasi.
Indiscipline adɔɔso focus ni ni hɔ show your catchy powers show who you have money so you have power you have control over delegate over this over that. Ɛhyɛ aseɛ kɔ time a ɛyi ɛyi ɛsɛ thank you to sɛ thanksgiving na ntɔkwa nko a ntɔkwa nko a ebi nti wɔn ho ase sei ne sei ne sei nti yɛn nyinaa based on our comment ne um, political direction ɛwɔ sɛ panyin bi si mu. Akoma FM eighty seven point nine Kumasi. ɛɛ panin deɛ yɛsi yɛkɔ a yɛsi kɔ hu aberewa mm-hmm. wɔn to aberewa no to twene wɔn nim sɛ wɔn de wɔn nim deɛ ɛne na ɛwɔ wiase mu ne mmerɛ mu a ɛnɛ young ones na aba no wɔn nim sɛ technology mepɛ biribi a mehu wɔ phone so but yɛwɔ yɛwɔ fie nyansa me boss bi ɔsɛ common sense common sense common sense will tell you sɛ woduru baabi a pii wɔ akyi na kɔhu panin bi na ka sɛ ei deɛ ɛkɔ yi Wadaroma deɛn? Ɛnɛ nkurɔfoɔ ɔmo aba wɔ NPP mu no.
Thursday na yɛkɔ
Akoma FM eighty seven point nine Kumasi. Ɛna mi drive o na guy baako ɔte mi kyɛ ɔka common sense ne yɛpɛ bi yɛbɛ hunu fun yi ne yɛde gɔgɔ yi ɛna nam map no na ɛde nam ti yɛkɔ a eduru baabi no. na meka no sɛ ah nkurɔfoɔ yɛ wɔn teɛ yɛmmisa wɔn ɔsɛ o gɔgɔ no deɛ yɛbɛkɔ ɛne ɛnam ne kwan no yɛkɔ a saa na anwaka na sɛ kwan no koraa ti kwan no deɛ dam nti yɛduru hɔ nom no afei yɛkɔ a ɛnkɔ because car no ntumi fa hɔ nti te sɛ deɛ wɔkɛn yɛo yɛpɛne wie bɛhu no fo map no de wobɛkɔ ne mmom mpanyin te fie a wosɛ obisa sɛ ɛkwan ɛkɔ anaasɛ ɛnkɔ But momfa ha. Momfa akyire ha. Ba Gɔgere no, ɔse Gɔgere no deɛ ɛbɛkɔ nti yɛnkɔ. Afei kɔduru hɔ nom no, ɛkwan no kɔ a ɛnkɔ. Mhm. Fei na wɔse yɛsan bɛbisa mpanyimfoɔ no a wɔte hɔ no sɛ.
Na sɛ Gɔgere wakɔsi. Nti afei ɛbɛbisa wɔn so, ɛkwan wɔ momfa akyire ha nom sei a, ɛdeɛ ɛbɛkɔ. Asɛm. Ti book no wɔ hɔ. Book no wɔ hɔ. Wobɛsua. But fie panyin common sense no ɛni goggle.
Chairman, thank you. Ɛno na ɛma hɛ wotumi kɔ school yɛ yɛ akɔ school yi so wamfa common sense aka ho wobɛgyimi wobɛdwene sɛ buroni na wonam hɔ saa bibini na buroni adwene na ɛda wo tirim ɛnkɔ yie nti deɛ party no no ebiara mka sɛ wo sɛ president kofo sim
Ɔno ne the only respected leader for now in the party a sɛbisɛbi ɔka asɛm a ne sɛ wohu nsɛm a ɔka ɛ mm. oh, na na menim sɛ um, mu wɔ kuo mu a ɛwɔ sɛ mokɔbu sɛm ɛwɔ sɛ mokɔbu sɛm saa institute yi a ɔma yɛ to me saa ɛte sɛ mo dɛm ha class patriotic institute yeah. they should have ɔma kyɛ
NPP has not been fair to the party a eight years abaa mu mo antumi ankɔtɔ dan te sɛ deɛ NDC fo atɔ yi bi a ɛnyɛ school look at the numbers of NPP party na office na anam akɔ kreti two by room bi sɛ mo mo mo nkɔkyerɛ adeɛ. a ɛyɛ party na office hɔ. na yɛn yɛn wɔn na hefa
wɔn ma yɛ bɛ niwɛ me de ma me de minim sɛ party ni hɔ naa na wɔn akreti ayi bi wɔ hɔ. okay maybe ɔsɛ maybe. ah Ɛyɛ party no ara. Saa. Na wɔn yɛ ayi ne wɔ he? Wɔn anyɛ wɔ party hɔ no ayi ayi headquarters hɔ. Mm. Mi de mi busa na wo busa sɛ wo wɔ sɛ wo nim hwee. Gye sɛ mbusa.
Party headquarters hɔ anam yɛ. Sir John. Mm. Deɛ ɔmo nim ara ne ɛdidi atɛm deɛ ɔmo nim ara ne kabi nkabi na mi nfa mi bi mi nkabi bi nkyerɛw. But the party was based on founders a. ɔmo reasons a ɔmo de tee party no na ɛwɔ sɛ nka eight years no nti mi de mɛba MP NDC aba so ɛdan a ɔmo akɔtɔ ɔmo asi ne kama kama kama yi NPP foɔ tete dan wei mu mu hu nsi foforɔ na de biara na mo hyɛ dan wei mu saa na mo asa akɔte school ɛwɔ mu school na ntumi nfa nipa ebi asɛ fifty per at a, at a, at a go. I think sɛ sɛ ɔn hɛ ɛm sɛ pressure ɛba wɔn so sɛ. I understand sɛ wɔn bɛ yɛ regional training centers nso. Akoma yɛ focus on regional training center mi kan venue no is the regional training center training center for who look at the numbers of NPP ɛdan na wohwɛ wohwɛ yi. Eh, dan no deɛ sɛ afei na ɔtwe wadwe asi so me hɔ no manhwɛ da mpay attention saa o nokwa nokwasɛm nokora no m nyameɛ no mu ni yɛka se institute a Ɛnyɛ ɛyi o, wo dɛm ha bɛyɛ mmienu o, nkyɛn bɛyɛ hɔ o. No ba wɔn sɛ wɔn bɛ decentralize no. Ɛdeɛ decentralize yɛ wɔ center. Nti nti nkran deɛ no. Ɛna ɛyɛ dɛ. Yɛ point a wɔn administrative point but there will be training centers in regions a ɛhɔ no na wɔn bɛ yɛ training then they will issue certificates. Nti ah, certificate no koraa no ɛba bɛyɛ one of the qualification criteria. Eh. yɛde bɛ yɛde bɛ ma further party leadership and.
it was not thought through wɔn andwi an sɛbisɛbi ankɔ anim sɛ wɔn bɛ ɛyɛ sɛ force bi ɛna wɔn di mirika akɔyɛ saa adeɛ wei. saa i'm telling you ɛwɔ ɛwɔ ɛwɔ ɛwɔ wɔn adwiri mu sɛ wɔn bɛyɛ biribi saa but the timing sɛ nka wɔn bɛyɛ this time no na ɛnyɛ this time kɔn bɛyɛ nka wɔn ayɛ. Ɔmo yɛn headquarters so. Ah! Sɛ John deɛ deɛ deɛ ɛyi ɛyi ɛyi ɛyi ɛyi sɛ asɛmɛfoɔ ɛdan na mɔmɔ kɔɛ sɛ mo yɛ institute. They have to be serious. Nkurɔfoɔ ɛwɔ sika ɛwɔ party no no. Nkurɔfoɔ ɛwɔ sika ɛwɔ party no. They can do this more than saa yi na ɔmo kɔ show yɛ no. Dabi na sɛ party no pɛ sɛ ɔno aso de ne resources sɛ yɛ. Ɛdi ɛdi ɛdi resources.
No, but chairman sometimes you have to also understand them. Yɛ raise fans. Sɛ they don't want to commit. Ɛdi ɛ commit. Wɔn ho sɛ. ɛna yɛkɔgye wei sika na yɛde eh, bɛ ɛde kɔyɛ wei we have funds baby, ways of raising funds baby ɛduru hefa eh, critical ayi o hwɛ o hwɛ flyer na ɔmo yɛ yɛ for the launch no. nga yɛ dɛ. n sɛ ayi bi a di ama so. the front front front liners na eh, ka unu sɛ nka ordinarily nka doctor mahmood bawumia nom ne ade will be on the flyer but they were all off. Ah, ah,
ah, so clearly they want to draw that line say ɛnyɛ ɛyi a yɛde ba bɛ yɛ nkɔfoɔ agenda. ɛyɛ strategy to create an impression bi sɛ wɔsi yɛtumi yɛde bɛ solve issues and discipline wɔ party nim it was not well thought and strategized sɛ yɛbɛ implement adi ka wɔn nkɔyɛ no wɔ saa ɛyɛ headquarters wɔ. okay.
they should have bought a land and built well structured a ebetumi accommodate even conference koraa wɔsɛ conferences ɛba saa dan nim eight years All these years, tete dan no a John Selby mo tɔɔ saa fie no dadaada John Adubu ahen mo no, ɛno na mo tirim. And you say you want to build party. Ɛno se fashion. Fashion se deɛ sɛ yɛ normal.
Bedi m'akyi na yɛn nyinaa yɛnkɔ na yɛnko.
Mampani kofoɔ se ɛno no ɛwɔ sɛ ɔmo yi firim because ɔka biribi a no so ɛtwe m'adwene si so sɛ NDC ɛnɛ yi wokɔ all the tertiary institutions a ndc a take over. oh yes definitely they are taking. mmabun no kyɛ sɛ ten no ten na bɛyɛ akɔnɔ ama mmabun no sɛ wɔn de wɔn ho kwan no so wɔn kɔ mu o and i remember when ndc started wɔn social democrats. Uh, training center ne sɛ yɛ na wɔka wɔn focus ne bi no wohwɛ wɔn wɔn uh, blueprint na wohwɛ wɔn document mu ahu wɔn target ne sɛ wɔn bɛ capture the youth and I'm telling you sɛ nnɛ yi mmabun no dodoɔ naa no kane no ananka obi ka sɛ meyɛ NDC ni anaa wɔde ne ti kɔ ɛnnɛ wɔn ka no sɛdeɛ wɔn pɛ biara mampanin kofo made reference ɔse go to the tertiary institutions Legon obusa ɔde Legon yɛ example sɛ Legon n'ano aba ɛto yɛ Legon ɛkɔ sɛn.

how wɔn bɛtumi a resolve the issues of ayi because obiara yɛ deɛ ɔpɛ ana yɛ solve problem no a moakɔfa saa two bedroom flat na mode bɛyɛ institute ah what do you mean is it important it's, it's important and, and greater important greater kumasi greater important in the sense eh, a party that has been all these years 30 years mo office headquarters, montumi modernize mbubu nsi no foforɔ na mode mirika akɔ akɔyɛ institute bi two rooms a ɛntumi mfa nipa bɛyɛ hundred anaa fifty the same headquarters menim baabi a sɛ ɔmoyɛ atakyɛ o sɛ ɔmoyɛ dɛn o hundred deɛ okay ah. menim sɛ mobɛtumi anya

to solve issues ɔsɛ sɛ ɔhwɛ hunu a party no ɛnyɛ sukuu nneɛma ɛhia wɔn nyinaa yɛ individuals a wɔn bɛtumi anya biribi afiri yes basi wɔn dwene party no sɛ ɛnyini party no ɛntumi ɛnyina ne nan so yɛne ne wɔn adwene ɛno ne ho susaso ni o wɔn afa no sɛ wɔn afa no sɛ ɔman no kyɛ they vote for him ɛn ɛn akora bi sɛn de ayi ma ma mi nhwɛ kora no so na so so deep. Sir John, nti deɛ meka ne sɛ. Zawa deɛ wo deɛ hwɛ. They have to set up.
Okay.
And listen to the old people. Ɔmo a party ni ɛhyɛ ase a ɛmi sɛ na youth na aba na obi aso ma na ɔmo twɛ ɔmo ɔmo ɔmo afa ne sɛ ɔmo hwɛ ɔbaa yɛ sɛ ɔno party na ɔnim history no ɔno sɛ dankwa dankwa de bi adankwa ɛna ho ahoa ebuzi a ɛna odi akyire. the vision behind so those ayi no. ɔmo so na ɛbɔ dan no green ah, sunday. ɛɛ eh, nsa ɔmo na ɛbobɔ bɔ hɔ no wɔ pictures de obehu but how relevant ɛna onim how these people have suffered for the party nti ɔbaa aban mu ni ɛbɛ no ceo bi bɛyɛ ayi bi na onya sika a onim sɛ party na otumi control woka panyin bi ka bia na wakeka bi akyerɛ no wei ka no keka bi akyerɛ no. and that is what they want to do.
They want to do what? Mede saa adwene wura the next phase. Ɛne ne saa ayi ayi ayi saa wei. Doc, are you saying sɛ nipa a wɔn hia uh, leadership training ne saa nneɛma no? The whole party from from. Ɛdɔɔso sen deɛ bi a wɔn adwene abu sɛ wɔn nyɛ mɔ wɔn. They they they they need a total transformation.
To the polling station. To the bedroom.
Is the sum of your daily habits. Akoma FM eighty seven point nine Kumasi. Is the total sum of your daily habits.
Yeah. Mm, sɛ osuban a woda no adi ne ha ɛna kyerɛ wanamontuo baabi a wobɛduru mm.
na nti sɛ wofi sɛ sɛ ka wɔm daily habits no wɔne wɔm wɔ adwene bi sɛ yɛpɛ sɛ yɛbuild party ɛbɛtumi agyina nnaa so a nka deɛ nka wei aha na wɔmu afei na wɔdurɛ

Wɔn nyaa nkorɔfoɔ a wɔn bɛ strategise for the party ɛna party no sɛ abɛ individual self interest nti me na me yɛ executives a na ma kɔ pɛ obi a presidential yi na me di n'akyi me interest bɛ a ma nya position party no how the party will run for thirty years fifty years no there is no plan kɔ mo mɛ yɛ saa nkokɔ buo wei.

modernize facility a wobɛtumi ayɛ zoom ɛda wɔ mɛtumi ayɛ zoom ɛnyɛ mɔ ɛnyɛ wei ɛna ɔma bɛyɛ a wobɛtumi ayɛ zoom wɔ mu. Akoma FM eighty seven point nine. you are waiting that is that shows that you don't have a plan wowɔ plan anka you don't wait to go to opposition before you come up with an institute. don ba pa wɔ japade a wɔn fam yɛ ebi ne wei sɛ. ah sɛ don yɛ kan sɛ maa mi yɛ nka the party has to be serious ɛno na wɔn focus on the core values of the party. na ɔmo mma mpaninfoɔ no a ɛba mu no young ones no nya the concept of the party nti no obiara yɛ deɛ ɔpɛ obi atumi di obi atɛm obi atumi keka bi kyerɛ obi obi tumi ayɛ deɛ ɔmo yɛ that is the problem and this is a knee jerk approach because ɔmo nim sɛ ɔmo de ba afei na yɛbɛhu sɛ yɛbɛtire ni amanfoɔ dadaada afei na yɛbɛtire ni obi aka six months na yɛkɔ elections no thirty first no afei na wobɛkɔ training obi ɛwɔ party values anaa party strategies so they don't have any plan paa they are in to ensure sɛ wɔn bɛ tumi resolve issues and that was president kofo told them. munyi ɛyi eh, ndc fo ɔmu ɔfisi no munyi mɛto so ɔmu hwɛ ade ɛdi ɔmu n'o nfɛn sɛ kura. wo de o de compare ndc baabi a ndc fo yɛ ɔmu press conference baabi a npp fo yɛ ɔmu press conference ni yɛn hwɛ. ah sɛ ɔmo ɔmo ɔmo ah? ɔmo wɔ ɔmo wɔ ɛyi eh, mpanyinfoɔ bi bira ɔmo oni world class hotels and others nti ɛhɔ amo ɛyinfo o oh, sɛ alisa nom ne alisa mo ɔmo kɔ ɛkɔ yɛ wei ni nyinaa no nkɔmɔ bere do ɔmo party na it could have reduced a cost they are able to acquire the party will the party no betumi ayɛ sisi saa for generations to ah, come if they were strategized kɛdan na ɔmo sisi ankɔ mo bu ayɛ no modernize yɛ betumi reduce cost. dɔkita ase.

gold da ha sei no wɔhwɛ dɛ ayi no a geology yɛ no a wɔn sɛ da ha te sɛ ayi crocodile ɔda ɔman no mu baabi a yɛsi sɛ wofa I tell you sɛ wobɛkɔ fam bɛkɔ wobɛtumi anya gold ha eh, two things sɛ wofa ha yɛ a wofa wofa ha sei no volta no sei no ɛba nse ɛkɔ nɔf no nyinaa gold ha Wofa Volta no side hɔ right hɔ ɛkɔ streets nyinaa oil da hɔ. Wohu? Ansa na other other things. Kuroma. Ɔmo ayɛ sɛ ɔmo yɛ dɛ yie o. Papapapapa nneɛma ɛwɔ kuroma ɛsei no na nka lithium na ano yɛkɔ pie lithium kakrakra wɔ so. Ah. Biribiara wɔ Maui ɛsei no yɛsan wɔ good land na gold no sɛdeɛ ɛsi teɛ no. sɛ yɛbɛtumi ahyehyɛ saa nneɛma nyinaa atumi akɔ n'anim yie paa yɛbɛtumi atu gold no na yɛn nsaase no nsɛe na yɛbɛnya yi sika a ɛhia nyinaa wɔ mu a agye sɛ yɛyɛ ala no ɛyi na ɔde baɛ sɛ we have to ban restore and support brs ban restore and support na alan policy no sɛ The first two years no, yɛn ban ne mining activities no nyinaa. Wɔn sɛ COVID baa yɛ a yɛ restricted movement yi. Baabi a obiara kɔ biara no, wokɔ a wontumi nkɔ deɛ ɔpɛ no. Yaba no a, obiara ntumi mfa excavator nkɔ yɛ sɛ ɔkɔtu gold na amede kɔyɛ biribi na gold na ade kɔtu. Ti for the first two or one year no, yaba no. Ɛna ya baabi a sɛsɛ ne nyinaa yare klem reklem hɔ no nyinaa yɛ yɛn nsaase ɛyi fɔrɛ ɛne nsuo no nyinaa no nsuo no nyinaa nyinaa Kumasi.
And then we restore ne yɛ restore wie a afei ne yɛ support wɔn mu wɔn yɛ legal mining because yɛka nyinaa no sɛsi baabi wɔ hɔ ɛsi abɛkɔ obi yɛ obi yɛ mining hɔ nom policefoɔ duru hɔ sogyafoɔ duru hɔ ɔmo ntumi nyɛ no hwee because wɔn legal documents baabi a adwuma sɛ hɔ anɛ hɔ. we have such people in the system now ɛna ebinom sɛ illegal edi wɔn mu wɔn yɛ legal no we support them to do the right thing na illegalfoɔ no yɛyi wɔn afiri mu na baabi a ne si wɔn kɔ no yɛde ayi ato so sɛ bɛfa sɛ wokɔ yɛ adwuma forest na sɛ yɛkyi wa yɛbɛkɔ kɔ yɛ gye wa yɛama life imprisonment wokɔ sɛ nsuo no yɛkyi wa yɛama life imprisonment yɛkyi nipa baako mmienu mmiɛnsa nnan nsia. wobɛhunu sɛ saa de nyinaa bɛtwa ɛhia strict enforcement paa a ɛbɛtumi ama yɛbɛnyie gold na yɛbɛnyi yɛn nsase ne yɛ forest so a wɔmaa no bɛtɔ yɛ nti this is the policy a na alan ɔde ba but ɔdimi eh, ma but ɔba a saa nneɛma nyina na sɛ wɔn yɛ adwuma no wɔn gu so wɔn yɛ no ara na wɔn sɛ wɔyɛ wei wɔyɛ wei wɔyɛ wei no deɛ a ɛnneɛ deɛ ɛbɛkɔ so yi wɔn bɛyɛ a wɔn ntumi ntua aseɛ da because wɔn gu so wɔn yɛ adeɛ no ɛdeɛ ɛbɛn no atumi ɛ difference yɛ deɛ ehunu deɛ ɔyɛ legal ne deɛ ɔyɛ illegal ohunu ɛdeɛ gye sɛ wotumi bane adeɛ no nyinaa completely this year yɛntu gold wɔ baabi a yɛhyehyɛ ɔman yɛhyehyɛ asase no yɛn saa obi a nti nfa baabi a nkɔ baabi a tiɛ no ɛwɔ hɔ nom and then na ɔka gold board ho asɛm. sɛ gold no a wɔn de kɔ no ebi wɔ hɔ a from illegal mining ne ɛyi that that could be true but at least ɛnyɛ hwee koraa ɛyɛ better sɛ wɔn asan yɛ legal na wɔn san asmuggle ɛtumi yɛ fa system no mu kɔ a ɛbɛtumi aboa but sɛ wɔn gyaa no na sɛ woyi w'ani sɛ ɛnka nkɔfa akyire ne ɛnsmuggle mfa nkɔ a it goes far to affect our economy na mmom sɛ tumi wotumi capture na ɛtumi fa system no koraa kɔ a yɛno no yɛ better but in any case adeɛ bi a wɔn yɛ a ɛnyɛ ɛbaa se yɛsɛ nsuo yɛsɛ forest no deɛ ɛsɛ yɛ nyinaa mmienu baako because there is a substantial threat to the nation ɛsɛ yɛ mmienu baako paa. right meda ase misa mu a chairman. sɛ john ɛyi eh, um, mhm. well i think sɛ tokonu tokonu deɛ na tokonu ɛhɛn mm.
gold ne ne eh, patriotic institute ni asɛm a mo kɛn sɛ na ma yɛ din ɛno deɛ ɛno deɛ nti a na ma yɛ din ne yɛ sɛ.

to me I think sɛ eh, ɔman no na de baabi a yɛawosu ne yɛde resi yɛ yɛ nneɛma no ka ho bi as individuals. Mmerɛ bi na meka kyerɛ nkurɔfoɔ bi sɛ wohyia an average Ghanaian na wobisa no sɛ the next 20 years no kwan na ɔnim 10 20 years koraa dɛ ɔde kɔ 10 5 obi koraa yɛ 5 years most of us ɔni 10 years plan. nti no ara ne sɛ ɛka bɛka adeɛ kye a na ɛhɛn na ɔnam mu na ɔkɔ yɛduru thirty first night a na wayɛ wayɛ thirty first night na ayɛ resolution na wakɔbɔ mpaeɛ a ti ɛɛ most of us ɛyɛ yie no o afei sɔfo koraa ɛhyɛ no nkuran afei ɛbɛkɔ mu deɛ na apɛ sɛ woyɛ na yɛakɛkɛ ka no saa nti. Saa adeɛ no ara na ɛde awura it goes to our churches to our businesses to political parties and all that nti obisa ne sɛ is there anything wɔn sɛ ɛɛ dɔk asɛm a n'ani abere a wɔkyerɛ mu nyinaa na ɔse wɔn ba aban mu eight years no couldn't they have done all these things or plan all these things ɛni hɔ in fact wɔn bɛ tìmɛ defend but wúkà sɛ ɔnkɔ famara sisi aa sɛ o kɔ npp political party no wɔn thirty year development plan ɛwɔ yɛ a. na ɔman no kura se ni bi. afei sɛ wahu baabi asɛm no wɔn sɛ afei ɔda kɔsi sɛ ɔman no ni bi. ɛyi obi asɛn ne me picture another picture ɛno nso yɛ de class no wɔn sɛ wɔn apatition nti there is another class.

M'asɛm a meka ne sɛ, as individuals or as citizens, oh yes, I'll come to that, as citizens, wohyia Ghanaian na wobisa no the next five years ne plan a a ɔde tea ɔte de tea ɔman mu ha ɔnni bi ɛyɛ six months ɛyɛ ɔkyena next week one month ayere so ara yɛ one year ana yɛde anyinyina yɛde nana mu ara na yɛde ate yɛde ate asɔre sɔfo nam hɔnom a ɔtwɛn annual harvest Ɔyɛ annual harvest no wie a, ɛhɔ na wɔbɛn sɛ ɔkɔtɔ machine house anaa ɔkɔtɔ as ɔkɔtɔ car anaa yɛbɛyɛ foundation. Owie a, nti yɛbisa asɔre no koraa sɛ twenty year development plan wɔ yɛn a, wanhwɛ yie a ɛbɛyɛ problem. Nti political party the same thing. Ɛna awura mu ara na yɛde obi aba abɛyɛ president. Yɛnya MPs. Wobisa wɔn sɛ ɔman no fifty year development plan for ɔman no a, ɔnni bi because ɔno ankasa ɔba no ne deɛ yɛ three years, ne deɛ yɛ four years a ɔde bɛwene election. firi hɔnom a nti ɛno yɛ major problem ɛna ɛkeka bom saa ɛno na nti na yɛ nyinaa sɛbisɛbi twi na wɔn sɛ yɛwɔ ntwetwe dɛ nti yɛde si hɔ na esi na ɛyɛ ayɛ sei saa efi ɛnyɛ mi wɔn adeɛ dɔk ani abere a wɔkɛn wɔkɛn wɔkɛn nyinaa no wɔn sɛ asɛm yɛ aba nti yi na ah afi adeɛ wei yɛ nfi anke bɛyɛ si ɛna yɛn ntɛntɛm yɛn ka mu fine that is it but at the end of the day they yɛ dangerous wɔn yɛ they build individuals. Sɛ wate aseɛ? Me, me, when I started coming on radio ne adeɛ na wohyia nkurɔfoɔ bi ne adeɛ na me sɛ, ah, nkurɔfoɔ yi, wɔn se ti o. Politics na yɛyɛ no. Ɛn sɛ John, sɛ ada a metee saa asɛm wei no a mehu mehu dwiri me kakra but mehu sɛ Eh, eh, maybe is it Africans or nipa na wɔn say ɛyɛ wo individual no first Yɛde asɛm no baeɛ na yɛka na dwen ho sɛ, ah, n'asɛm a wɔka yi, me me menya sɛn? Nti wɔdwen me menya sɛn no wie no, wɔdwen me nya wie a, ansa na bɛdwen party no benya sɛn, ansa na ɔman no, these three stages. Ɛna ɛnyɛ baako pɛ, me ti bi firi NPP mu, me ti bi firi NDC fo no mu. Nti sɛ ɔsese na sɛ ɔno individual no, ɔnnya kɛse a party no nya mmae, ɔman no nya mmae, and these are the people who are leading us. Enti wɔn a build individuals left the party nti they are strong people rich people who born dog ne who born this ne nyɛ sɛ mi na mi yɛ wei na na na mi sika no wɔ ne nkyɛn nti ɔka sɛ ɔbɛyɛ si a but the party does not have that money the country does not have that money but individual no ɛyɛ that rich nti yɛ som wɔn yɛ serve wɔn nti saa individual na nfa twenty year development plan ama fifty year development plan ama for the party for the country a asa ɛyɛ ɔno. ɔkɔ a ɔkɔ nti ɛyɛ a whole problem that needs to be addressed that is that na chief justice asɛm yi deɛ me no me me dwen ho adana i think three days ago ɛɛ ɛɛ ɛsiri nketewa mm. interview bi mm. ana obi sa sɛ na saa papa no de bi a me tie ni biara na yɛ ana nsɛm ni bi yɛ me sɛ it's like common sense asɛm yɛ wei wɔn no. Migye mu sɛ common sense no asɛ ɛhyɛ ne bɔtɔm na ɔde nam o. Wo ne no reka asɛm no a, ɔnka biribi gidigidi biara o. Mm. Wɔka asɛm baako mmienu, wo a wotena ase a, tumi sɛ asɛm a ɔne ɔse, wode tie no yie o, sɛ Chief Justice, judicial uh, uh, I mean, uh, uh, arm of government no, ɔno na yɛ leader. Mm. Just six months ni. NDC bae, ɔmo ntoo mmara bi, ɔmo nkɔfa mmara foforɔ bi mmɛhyɛ mu. mo te aseɛ ɔmo mhm. kɔfa mmara foforɔ mmɛhyɛ mu ɔmo apɔinte obi foforɔ bi ɛma ne mɛyɛ director of wei nkɔfa sɛ wei ayi wei efiri hɔ yasesa mmara bi mu nti the same judiciary yi ɛna na woyɛ chief justice a ɔsi ɛyɛ correct biribiara yɛ adwuma kama na saa nkɔfoɔ yi mu hɔ nom ara na yɛyi na wo ɛnɛ yɛsi yɛ ɛfɛ spɛnde o yɛ adwuma yɛnyɛ sei ɔsi ɔmo ayɛ bias. na you were supretending over such an institution or such arm of government na nnɛ yɛbaeɛ na yɛs yɛhwɛ wo asɛm mu a wose adeɛ no deɛ ee nkurɔfoɔ no bɛ sɛ ɔmo yɛm sei ɔmo bɛ sɛ ɔmo yɛm sei ɔmo yɛm sei na na time a na wo wo lead no what was it about now press conference yi a wɔyɛ me me hu no sɛ Kurom ha, press conferences a yɛahu ne demonstrations ne mu strike ne adeɛ nyinaa no, fine you can do it for public sympathy and all that but baabi a mmara no da no ne adeɛ no face it. Mmara no si sɛn? Mmara no si sɛn? yɛ ka no wɔ court dɛn mu ana ne boa would you do a press conference ma obi so abɛyɛ counter ne sɛ felix so abɛkyerɛkyerɛ mu na wɔakyɛ ndim na wɔakyɛ ndim nti mu kyɛkyɛ no nyinaa mu kyerɛ yɛn wie a sɛ john deɛ ne ɛbɛyɛ Court hɔ na yɛbɛkɔ akɔka asɛm no. Well I think sɛ Daniel Ofori issue statement mmra, one of the petitioners, ɔse ɔmpɛ sɛ ɔbɛ responde. Sɛ no no no tie o. Because sɛ ɔresponde a na akɔyɛ sɛ committee no adwuma na ɔmo yɛ no ɛho nhia. And that is what I'm saying. Nti ɔnresponde na mmom wɔn maame no ate sɛ deɛ maame no aka biara no wate mm, good because asɛm a wɔka no ana ɔkyɛkyɛ mu na asɛm no mu ɔha na emu ɔha no ɛdi ɛwo na ɔbɛkyerɛ sɛ emu ɔha anaa kɔmiti na ɛbɛkyerɛ sɛ emu ɔha na ɛde asɛm abɔ ɛbi ɔno so hu ne sɛ nneɛma no ghanafoɔ anhu a ah sɛ gyɔn mi ne o ti yɛ yɛ nim yɛ hu yi asɛm na ɔmo ne ne ka na yɛ bɛ dum asɛm. yɛyɛ hui. It should be, it should, ɛwɔ sɛ yɛ bɛ We know, bɛyɛ nyina nim neɛ wɔde abɔ no no. Nti, me na mɛka sɛ, you just want the public, I say, pɛ sɛ ɛne yɛhu sɛ, asɛm, but, eh, deɛ wɔn ayɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛyɛ no, me, me point is that, if they have breached any constitutional act, kɛsɛ no nkɔfo yi, mmara wei ni kwan sɛ mo de di nipa na mo de adi no. Mm, mm. But if they haven't, na sɛ ne kwan so a ne nam ne deɛ a na mede baako yɛ resere koraa wɔ mu koraa sɛ ɛɛ eh, eh, it is the first time Twenty twelve na Nana Addo de election kɔɔ court no, Supreme Court no, na yɛ second ɛɛ tenth time anaasɛ ɛɛ fifth time. Ah, wouldn't there be a first time in anything? Nti sɛ kyerɛ sɛ Chief Justice ayɛ mistake anaa bɔne bi aba na nkɔ yie a, ebi nsii da nti no, ma obi anka ho hwee, yɛnyɛ dinn ne yɛnhwɛ. Is that what she's trying to say? ebi o sɛ yɛn asɛ bi wɔ hɔ a adeɛ no a wɔayɛ no ebi ɛnyɛ ɛwɔ sɛ mmara no wɔ hɔ sɛ sɛ ba a yɛmfa fa yɛmfa fa a ne yɛhunu pɛpɛyɛ no nokorɛ ɛwɔ mu na bɛka kyerɛ m sɛ it is the first time uh, we doing that we should be careful a na yɛnyɛ dɛn yɛnim sɛ ɛbɛtumi aba nti na ɛhyehyɛ ho mmara nti me deɛ face the law woyɛ mmaranim ni the law is the law the law face it wonso nkyɛn wɔ biara Ɛ ɛ ɛyi ɛ ɛ ɛ ɛ fɛn sɛ twenty eighteen o there about ana no I think twenty twenty two Kenneth Ofori-Atta wɔte kayi no nyinaa na ɔda tam wɔn yɛ sɛ yɛ yɛ yɛ yɛ fɛn sɛ yɛ yɛ yɛ yɛ bɛyi ne mu ɔda papa no tiri sɛ wɔ ɔyare ne ho kyerɛ no Sɛ but ne- still ne emoji wɔ hɔ mo
still wɔ he went through it Adeɛ na ɛdɛ ni ɛpamoo no ɛkɔsii sɛn? Eti Felix kora se. Eti mmara no yɛ mmara ma ma na wabɛgyina ama bɛyɛ bɛyɛ press conference bɛkyerɛkyerɛ w'asɛm mu wonkyerɛ mu akyerɛ ama yɛayɛ. Mahwɛ ne interview bi Felix se
sɛ ɔmo wie na committee no deɛ committee no bɛba biara no ɛwɔ sɛ Ghanafoɔ kora hunu a they will let them know sɛ ɛyɛ sɛ wɔnyɛɛ hwee momfa no adwuma ma no a exactly what constitution no ka Sɛ committee no wie de recommendation ba a, ɛwɔ sɛ mampanin hwɛ na ɔ implement. Nti sɛ ɛba ne yɛse yɛ clear no, mampanin nni biribiara yɛ. Mmara biara ni hɔ a ɛka kyerɛ mampanin sɛ sɛ committee no de ba na wɔse yɛ clear no, ɔnyɛɛ bɔne biara, mampanin se me deɛ mempene because mempɛ no anaasɛ me nkurɔfoɔ bi mpɛ no nti no. Nti ɔse sɛ ma committee no wie n'adwuma. na yɛ benkum a, benkum, nifa, nifa. Deɛ mede ma no si wɔ saa asɛm yi ho, deɛ ɛteɛ ne sɛ, wahu, eh, neɛ wɔayeyɛ pɛn, wɔn, ɛna wohwɛ ne lawyer a wafa and where the NPP people are taking the cases to court, ɛyɛ appeal, ɛkɔ Supreme Court, ɛne adeɛ nyinaa, na in one way or the other, na ayɛ te sɛ deɛ ɛyɛ NPP foɔ no na ɛtaa n'akyi na Ei am not saying sɛ exactly that is so but adwen no aba se sɛ maame yi deɛ wɔn de kɔ nyinaa kyɛ sɛ ɛdɛn a wɔn bɛ pam no nti sɛ ɛdɛn a bɛ pam no ɛnum abɛkyɛkyɛ mu asɛm mu mm. but sɛ wo nya saa adwen na wo tiri mu fan na onim sɛ baabi ɛkɔ no wo soso wasɛm ɔdɛ na wo so gye mmara di ɛna wo gye court so di you believe in that system. It is if you believe in that ah, system, ah, why do you come and explain so many things? Let the system work. Ebetimi abase. yɛbɛwie no na yɛaklɛ wo sɛ nsɛm a wɔde too so ne adeɛ yɛ nyinaa no ɛnte korɛ nyɛ nokorɛ mm. na mmom deɛ mo ama yɛ yɛ bi pɛ nti ɛne deɛ mode adidi nnipa bi ne ne adeɛ bi nti waa wadwene mu te hɔ a ɛne sɛ nɔ adeɛ baabi ɔmode afa deɛ ɛyɛ dɛn a mɛkɔ fie nti mɛkɔ fie deɛ a ne mɛpere no maka nsɛm no nyinaa bi ama obiaa hunu sɛ mm. sei nɛteɛ

we are not equal before the law. Akuma FM eighty seven point nine Kumasi. Nti eh, yeah we are equal human rights hwan hwan yɛ kyi bi ebi wɔ privileges this chief uh, chief just wɔ privileges mi mi yɛ adwuma na mi kɔ fie a mi so ne mi deɛ na mi de nam hɔ ɔno so wɔ ne deɛ. But we yɛ sɛ we nye privileges ni yɛ ka. No no no no I'm I'm just mi ba mi bi de mi point aba to some level sɛ. Because the way a ebi ɛhwɛ maame no sɛ we are equal nti ɔwɔ sɛ yɛ treat no no you don't treat chief justice like that yɛn fa president nkɔ a committee ne yɛn nka nkyɛn ne sɛ yɛn mu obi nka ne ho mmerɛ a yɛde nkodi n'asa. Akoma ɛfɛ eighty seven point nine Kumasi. Yɛn fa speaker of parliament ɛnkɔ enquiry ne yɛn nka nkyɛn ne sɛ yɛn mu obi a nkɔ ɔno nko ara nkɔ. I know according to maame ne nkɔmɔ a wɔn. No no no yes and that shows the weaknesses of the committee. Sɛ nkɔmɔ nso communicate. They should have a PR. What the woman brought out no wɔkɔ yɛ de wɔkɔ hu no abɛka no committee no who is talking about the na Felix abegyina hɔ na wɔka that will give a conception sɛ aban na tie committee. No, but he brought in aban so he brought in no. the presidency. Uh, David Cho. No, the issue is that aban could have come and handle ɔno ne deɛ because About bɛyɛ eighty percent of issues na maame no raise yɛ no was about the committee. seven point nine kumasi. Mahalix touched on. Dabi wo dɛ maame n tie. constitutionality of Mampanin Anamu Ntu but he never touched on any of the petitions. Listen maame no yɛ wɔn na yɛde asɛm ato no so hmm. ɛna ɔkɔ yia no na ɔkɔ ɛna wahu don't forget she is not an ordinary member and she is not an ordinary member of the bar third arm of government wɔn na yɛ head. Enti wɔnkɔ nkɔfa ɛni ayi biara na monkɔfa biribiara easy. I'm not defending the woman but I want you to tell you the position and how I also treating the issue. Mm -hmm. Sɛ bɛyɛ a ɛnkɔ yɛ an issue that will affect all judges in the in the in the, in the, in the, in the court. 87.9. Yɛanhwɛ ne yɛ a obi a ɔbɛkɔ Supreme Court biara no asɛm yi bɛfa no ho maame ni ebe yi no. wọ́n ní ebetumi afa any other matter. yes atwerɛ.
because sɛ yɛamma kwan amma ade no ammɛyɛ fɛ a, obi a aban bi a ɔbɛba no, wɔhyehyɛ mmara bi a wɔbɛsesa no ayi so this as a standard. Na ɔka sɛ maame no bɛyi no, ɛno yɛ prejudicial. Oh, na deɛ ɛkɔ yi deɛ sɛ yɛ deɛ yɛbɛyi no. Ɛna meka sɛ, the NDC have to be very careful. nti we can advise them say they should be very no no careful they have with to be this very issue. careful because sɛ wayɛ wadwene because ade na yɛ political Akoma it ɛpɛ, came eyi as te a sɛ me political mpɔnna agenda as Kumasi. sɛ wɔn de kɔ yisi so no wonfa political issue ma ɛma yɛn nsɔfo no sɛ ɛyɛ ɛyɛ pro- procedure ɛyɛ normal yɛn discuss no it's political and we are going to discuss it at politically you don't bring a political issue a political approach use constitutional means where obiara ne oni asɛm but mo de politics abɛwura mu okay. ama ade no you want us to handle in a different way yɛnyɛ ne saa ɛsɛ du nkatia no ɛsɛ maame no yɛnyɛ yi si mebɔ a mm. so it's a party agenda party agenda wo wɔ political party ti wo de ba na wo ba na wo kɔte committee na maame no yɛ yi a wo se yɛnka ne normal sɛ ɛyɛ neutral Ɛnyɛ neutral asɛm.
So the issue is that for me the political angle no a wɔde bɛwuraa mu no ɛno na ama adeɛ no nyinaa sɛe. So the woman is also coming from a political angle. The woman is coming from a political angle. Nti wɔbɛsɛe ade na meka sɛ aban no anyɛ careful ne sɛ wɔn ma maame no space bebree a he will tarnish the committee and tarnish the president about this issue me me me issue a me me ka sɛ sɛ ebi a wa raise issue ebi a ɔkɔ no ebi a nipa bɛyɛ mmienu bi a mo ne committee no mo ne maame no ntena ase obi a wɔyɛ affected no deɛ obɛnya a lot of issues mo tena ase a it's a committee of members ne side ne ne side ne mo come into agreement oh ebi a yɛ ma mo nyinaa ma ebi a baako anaa mmienu bi deɛ fine. anaa bi a sei me privileges a mewɔ sei na ma compromise okay but sɛ mo yɛ ne saa a me se maame ne nsɛm ɔde bɛba no ebe ge hu ɔho i'm telling you because sɛ onim sɛ ɔda fam a ɔbɛda fam deɛ ti na ɔsɛ ɔresign no so they should be very very careful right, in handling it. that woman okay thank you ɛnyɛ saa wɔn na committee no munim sɛ ɔmo betumi ayɛ no so easily and they, they are now finding themselves difficult okay ɔde nsɛm a ɔbɛyi apue no meda ase fa na saa mu a mɛba hɔ na yɛdi nkɔmmɔ yi a yes aha yɛdi nkɔmmɔ yi a na mea me nua kuma kɛyɛ mi kuma se mɛyɛ o tie dwumadie no o tie fo zuba ɛ zuba zuba sɛ ɔpɛ sɛ wɔ add or or contribute to the discussion yɛ yɛ no kakra nti wo dɛ maame ma no maame ma no ma no maame ma no no i mean we, we just want to listen i want to listen to ɔno so view kai wo dɛ kai zuba zuba eh, eh, eh, chief good morning.

process no deɛ the constitutional process ah. but you have ebi issue no na yɛ political saa na wo. no they they have ɛho eh, sɛ yɛ wɔ obi ɛsɛ yɛ obi yɛ nka sɛ president afum hmm. but the president has a discretion he could have decided to proceed or not to proceed. ɛno yɛ another ɛno yɛ another matter for another day because obi nso ano lawyer bi ka kyɛm sɛ kama mpanyin yɛ n'adwene sɛ. adeɛ no yɛ establish prima facie na ɔnyɛ a ne petitioners no could have also triggered another process against him. ɛno kura de sɛ earlier stage na yɛde ba hɔ a wotumi reject it na nana do ɛyɛ no nti ɛno deɛ ɛyɛ yi ɛyɛ mmerɛ a ɛwɔ hɔ i'm not saying sɛ yeah. i'm not justifying ɔwɔ ɔnte sɛ mede na ne kɔ reduce ɔnte sɛ mema ka charlotte asɛm asɛm sɛ that was that was justified no it was a political process nti ɛ tit for tat ɛna ɔmo yɛ ɛna ɔmo politicize issue ne nyinaa because comment a woyɛ sɛ wobaa chief justice wobɛyi no na wobaa na wode process na activate na so wobɛyi no a you want that to scar sɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ medase mesa wo a wokaa so kakakraa bi kakakraa bi na madi ka ka sɛ memfa afrɛfoɔ kakra ɛkwan a yɛfa so koraa ɛyi yɛ independent constitutional bodies no ɛmmoa Yɛ sɛ yɛtumi twa so na yɛ use the right process no. Yɛma yɛma independent ɛyi group mɛfa nsɛ yi second chamber na wɔn de yi wɔn yɛn bɛboa. Afei deɛ ɛtɔ so mmienu ade baako a na na metie maame no life. In my view na I thought sɛ nkɔwie a nkɔwie koraa no ka in conclusion I want to tender in my resignation. Sɛ nka ɔresigne yɛ a nka I feel I, I tell you sɛ nka ne credibility. Ɔsɛ ɔyɛ saa nso a ɔbɛ lose ne ne. But me me ne ne nyɛ adwene wɔ hɔ no me me ne ne nyɛ adwene wɔ hɔ no sɛ ɔresign yɛ anka ɛbɛ boa no ama ɔno atumi agyina saa bere nkebi kura nkwaye one or two more three conferences press conferences but sisi a no ɛsɛ sɛ yɛwie na sɛ gyaw sɛ gyaw na kɔ a the very institution no a wɔse wɔn mu ayɛ nneɛma bi ɛnyɛ no yɛn no a na wɔsan akɔ akɔ hɛde anaa.

we will come to power we also bring our chief justice period ne deɛ no no maame nfa ɔfrɛfoɔ di kan hello good morning. anasɛ dɛn. yes sir. wòde wadi mu osi zongo shaibu ni ye. shaibu ma yɛ mɔ ne tɛw ne yɛ nkɔ. aa ne kyerɛ ɔnabo kinzu bɛ de gɛsit ne yɔ ɛɛ asɛm na mo ka no ɛno ana me bɔs ɔnabo kinzu ɔno sɛ etu wɔbɛyi ano no kyerɛ sɛ ɔyɛ gɛsit hwɛ.

Wɔ ebere mu ebi Ghana yɛ deɛ court yɛ judicial service yɛ te sɛ NPP party office sɛ wonni NPP ni a wokɔ court a wontumi nni bem yɛwɔ ha na ɛgye so wɔn kɔto aba wɔn ankasa NPP foɔ no bi ɛkɔgye injunction bɛto wɔn yɛ lɛsɛ so sɛ wɔn nto adeɛ kyeɛ ne yɛakɔto afi mu akɔntɛnta ntumi anto wɔn Obuasi East ɛmadan Anita na wɔsɛ wɔkɔdi bɛ building bi

Me deɛ menim sɛ chief justice no ɛyɛ orchestrated plan sɛ abaa no ɔkɔ soro ba fam ɔdi nkyene bɔtɔ ma ɔbɛyi no na saa ɛsa bɔne no a ɔmutwa no ɔmohwɛ no yie ɛfisɛ me Oyibo Boakye nyɛ me nwanwa fisɛ aberɛ a ɔmampanyini Mahama ɛɛbɔ ntoa no ɔse Nana Akufo Addo a na ɔdi NPP aban anim no apake the chief the judiciary with NPP judges enti ɔba a ɔbɛyɛ deɛ ɔbɛyɛ biara sɛ ɔbɛ balance equation no na kyerɛ sɛ Deɛ ɔmo reyɛ yi ebi ɛyɛ daeɛso anaa ebi yɛ nisoɔ? Eti maame no ɛ? Odi nti ne bɔtɔ ma NDC foɔ ɛhyehyɛ yɛ ɔmo ahyehyɛ dada. Meda ase me nua thank you very much eh, Miss Amo eh, eh, Chairman wei deɛ eh, me bra so na na ɔso pɛ sɛ ɔka ayi ɛso ti mi kakra ɛbrɛ no aso but ɔso akɔ ɔda
ɛhɔ yɛ ntumi nyɛ import nka bi anka mi import sɛ sɛ dabi sɛ sɛ dabi wontumi nfa bi mma sɛ ɔhene deɛ ɔno deɛ ɔbaa ɔno fifteen ne bi. akoma ɛfɛ eighty seven point nine. dabi sɛ deɛ osi kan deɛ sɛ mi deɛ mi mi kɔ yɛ ma adwuma na mi kɔ yɛ. nadɛ nadɛ chairman ɛyi ɛyi ɛyi dɔk wɔn kɔ fɛ bi mra ɛha bi ni ha. mi nso mi ni mi yɛrɛ na ti. Oh, na yɛ si yɛn wari bebree na yɛn wari bebree. ɔni sɛ mi wari bebree a Ghana ha dɛ sɛ nka bebree wɔ ha.

yɛn nyinaa bɛbɔ mpae ama ɔman no obiara all the media house in ghana all the media house in ghana yɛn nyinaa nyɛ nyɛ party all media houses in ghana yɛn nyinaa nyi du yɛn bɔ mpae ma ghana yɛ the the only the only country we have is ghana. ɛ escape mi asɛm a mr amu akɛn mi ne ne yɛ adwene hundred percent nokura wo mu ni sɛ. Eh, ɔhu sɛ eh, JDM ɛyɛ Assemblies of God ni. At the end of the day, papa yi eh, superintendent ni Wigan. Mm-hmm. Eh, I mean board chair of eh, GRA. Eh, immigration. immigration. No, prisons. Ɛyɛ good. Na ah, ah, saa ah, first July ɛdi na ɛkɛ. Eighty seven point nine Kumasi. First time, Mahama first time. Oh, okay. Board, uh, okay.
board chair. Uh, uh, first July national prayer, you know. Sɛdeɛ na uh, Mr. Amoa yɛ suggest no, nti nka duru hɔ no ma sɛdeɛ mo yɛ Father's Day yɛ Mother's Day ni ade yi nka yɛ. Wɔn nyɛ sika nfiri mu. Oh mesrɛ mo. Ka mo yɛ a. Aban no bɛtɔ yɛ time. Wɔn bɛtɔ yɛ time. Wɔn ebire yɛ adeɛ. Mpaeɛ deɛ. Mpaeɛ deɛ.
Naanu wote ha na.
Yɛ yɛ mua. Ɛpɔblese nkurɔfoɔ wɔn ntua wɔn wɔn yi. Wɔ aban no airtime no yɛ wɔ ha.

obi a bobisa yi. ɛnyɛ selective o. ɛɛ dɛ dɛ national dɛ. national wei yɛ national ɛɛ national nti ɛɛ muslims ɛyi. obi a ɛbɔ mi da se. obi a nyame aduma tuesday. friday but holiday na yɛ friday but prayer ne deɛ ɛyɛ tuesday ɛno mi mi n ti sɛ ɔma ɔma ɔma postpone yɛn o. ɛyi saa. aha tuesday but holiday ne na ɛyɛ friday. ɛwusu yɛn yɛ dama se yɛ sɔre na bibi ni akɔ hin aba.
na ɔba abɛtoa so ɛde ama yɛn nti ɛɛ that is that yes abibi nsoroma is up next yes ɛɛ hmm. owini. minia.
bɔkɔ deɛ.
aa ah, nyame adum bɔkɔ na awosɔ yɛ. great biribi ayɛ fine. biribi ayɛ fine. Hmm.
ɛna sɛ juma deɛ na akɔ very nice paa. ya ya ya ya ya.
na ɔmo nkɔmɔ ano ɔmo di twa ato yɛ na na ɔmo kasa ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpa yɛ no. Hmm. sɛ nka ebi nya nka yɛn fa nto ɔmo mpa yɛ. Ɛna ɛna na meka kyerɛ Mister Amoah sɛ mpaeɛ no deɛ Ghana yɛka ɔman yɛ bɔ mpaeɛ paa wɔ wiase a Ghana we are one of them. But yɛnyɛ a common prayer. No I'm saying sɛ. Sɛ bia wei no yɛ common a common prayer topic sɛ Ghana the whole country okay, on so a day. The, the purpose of this prayer no deɛ ɛyɛ Ghana sɛ Nyankopɔn
ɛma ne nsa so na ɔma ne nneɛma nkɔ yie. Like nneɛma bi sisɛ yi. Like nneɛma bi like nneɛma bi sisɛ yi. No, like nneɛma bɛn na ɛkɔ so Ghana? Menya menya PR menya PR no, so awo no. No, no, no. Like, Dabi mi mi ɛni dɛ no ado mi mpɛ sɛ mi de mi ho bɛ to ase bi. Ɛnbati I'm just talking to you uh -huh. as a host Dabi, of the program. Dabi ɛno deɛ ɛhɔ deɛ if you are asking me as a host me wɔ me limit on how a aban abanfa communication bi ama. Because bi a na yɛ bɔ mpa yɛ sɛ de bɛ yɛ a ɔman mpanimfoɔ wɔn de sika kɔ gu ama no ne wɔn gya yi yɛ bɔ mpa yɛ sɛ efi a. Adokoro yɛe, yɛbɛgyae. Yɛrebɔ mpaeɛ sɛ nnipa bɔnefoɔ a wɔnam mmɔntene a wɔde sekan ne atuo nenam mmɔntene so kum amanfoɔ no nyinaa bɛgyae. Yɛrebɔ mpaeɛ sɛ nkɔnkɔnsa, pɛsɛmenkominya ne those things no a ɛresa ɔman no ɛbɛgyae. Yɛrebɔ mpaeɛ sɛ yɛasua aboro amanfoɔ ara na yɛagyae yɛn deɛ na yɛadwene yɛn sɛ yɛagyae yɛn deɛ no no obi bɛba abɛyɛ ama yɛn no na obi deɛ obi anammɔn na yɛdi soɔ no yɛbɛgyae. Sɛ ɛno na yɛkɔbɔ ho mpaeɛ deɛ a, I think sɛ ɛyɛ very important because ɛno na ɛwɔ sɛ yɛbɔ ho mpaeɛ ma Nyankopɔn tumi sakra yɛn because that's the only thing. Ɛna aseɛ nso ka ho, ɛyɛ prayer and thanksgiving. Okay, so thanksgiving deɛ I mean sɛ wowɔ nkwa deɛ a sɛ wode aseda ma Nyankopɔn, wate aseɛ. But sɛdeɛ ɔman yɛayɛ no, I'm telling you sɛ wohwɛ like historically a, eh, wohwɛ ɛyi mpaeɛ a yɛbɔ no wɔ Ghana ha every week a, eh,

mpaeɛ nnwuma nka ho no ɛyɛ mpaeɛ hunu. oh yeah, yeah no deɛ because ɔbɔ mpaeɛ because ɛnyɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ bi a sɛdeɛ yɛtumi yɛ nyame nyɛ ɛsi aneɛ nkɔsi yɛ mm. nti nti deɛ tumi yɛ no saa na yɛpɛ mm. yɛnsu ɔsɛe yɛnsase kɔdi ahɔhoɔ nsɛm mm. amanfoɔ fo yɛgyapadeɛ saa na ɔman yi tio na o nti ama ade kyɛ yɛ nkoa ama nkoa ɛyɛ obi ka yɛ nkoa na ɛdi adeɛ ɛma woba kurom ase a baabi a nsase papa no nyinaa da no nyinaa no bɛtoa so bɛtoa so baabi a nsase papa no nyinaa da no nyinaa no ahɔhoɔ na agyeɛ nti ɛno ho nti na yɛyɛ bɔ mpa yɛ anasɛ de meda ase hmm, jɔn ɛno mepɛsɛ sɛ yɛn nsa ɛsɛ akɔdi ahɔhoɔ nsɛm a ɛmnɛ yɛte sika so nso kɔmmɔde yɛ yi ɛno ho mpa yɛ ne yɛbɔbɔ ama biribi asakyerɛ anasɛ deɛ Ɛduru hɔ a yɛbɛhu.
Nyame adom a, on Tuesday we will see. Yɛbɛhu ho asɛm. Megyaa de ama Bibi Nsoroma. Odwini Akohene, controversial man, ɔba abɛtoa so wɔ ha, Bibi Nsoroma.